Wona be Ogbetsotso Planning Committee a enɔ nyi le ɣemaɣiwo ma. No wo kɔnta tso eyi ke ko mí ga dze Ogbetsotsoza ŋuŋu tso twenty eleven ŋu keke va se ɖe twenty twenty one no wo yi ƒe akɔnta ale be me dze ma na na nya ye drɔ na si be enye nye convener ne sɔhɛ mawo le ɣemaɣi me.

mlɔa, menyo kura o. Kpeɖodzi nya ɖe le asiwò ku ɖe ŋua? Wɔ. Yi ke wogblɔe na wò ŋutɔa? Hello. Alo e, ɖe ko ne si? Hello. Meli kpli o. Aŋlɔ vie menye.
Ok.
Yi ta nu ɖesiaɖe ke dzɔ na la aŋlɔ, aŋlɔ ma, ele be manya. Ese gɔmea? Astu fi yi ke mekpo enyawo lea, ya ne míeɖo egbɔ kɔ, míaklo nu dzi ne mía nɔewo. Ok, hama ya ele ewɔ kpɔ. Ele be
Etsɔ yi ke neva yia, tɔgbuie gblɔ be, Míe hunyahunya kɔ ge ve dua me. Medze be magblɔ on categorical note be re. Ye miɔ mie yi afima, mie ko kpo o, mie ko yi o, mie ko he o, mie ko kpe o. hafi va yi tsi atsitre ɖe ʋɔnu gã afi ma o. Gake mate ŋu agblɔ na wò categorically be ɖee, tɔgbui satsiakɔ kple tɔgbui zewu, wokplɔ ŋɔdzimevi vɛ. Mekpɔe, mate ŋu ayo ŋkɔ hã on air. Efo hɛ wo, egle eɖokui, miekpɔe, miefɔe zi me hã, mieto gbee. Ese gɔma. Le nyitsɔ Na- ba eye le nyitsɔ ma. ablara ma gbe Yes. sɔ me Yes. me me Yes. ma. Yes. Ne wònye be mia tɔgbuiawo, tɔgbui satsakɔ kple tɔgbui zewu, wo ŋutifafa dzim ne duia vava o la be woade dzi ne sɔhɛ aɖe be nekɔ hɛ alo yi Aƒo ɖe awu me akɔ kplo yewo ɖe wɛ. Albert, eh, ele. Nyitsɔ ma tɔgbi megblɔ ma nana nya be ɖe. Nyitsɔ ma tɔgbi ŋutɔ hã gblɔ na mi yi ke mu gbɔna la ŋlɔ mo. Enye kɔɖuɖu. Tɔgbi gblɔ na mi be yi ƒe kpɔe la ɖe asi ahe. Mebia be tɔgbui nya be nya ya megblɔe nyuie o. Nye menu teƒe sie oa?
Gake ekpɔ be nye kpakple tɔgbui mi nɔ fima kple sɔhɛ kpɔtɔewo eye mi nɔ nya me ɖem ne mia nɔnɔewoe. Hafi meva yɔ tɔgbuia ye. Yes, aleyike tɔgbui gblɔ be mi sɔhɛwo mie be eye mia se tɔgbui sri ƒe gbe hafi ne yewoake du faa. Me nenemee Enya le ye nye ma o. Mie sɔhɛwo mie ba woƒe nuwɔna yi ke woa go va gbe ma gbea, etɔ tɔ mi. Mie se gɔme o. Ma ke re mɔ be woa ke du fã ye gbe ve hã. Wo ba tɔgbie sri ye ne command this are his words. Abe tɔgbi esri ye ne command be yewo ne va ke du fã vevelia. Ne mebia be nyateƒe toma hafi míaɖe mɔ ne maɖe wòage ɖe
Ekpɔ me. ʋɔnugã abe yi ɖe kɔnu aɖe wɔƒe aɖee. Eɖo be woayi ava ŋu ɖeka kple tɔgbuigã ʋɛnya kple tɔgbuisri kple aʋadada Kpe wo fia kpɔtɔewo katã woawò ɖeka hemama nu mia? Mie sɔhɛaɔ, mie mɔ ɖe ge na wo, woaha yi gege ge ɖe ʋɔnu gã o. Nya hi mie gblɔ nya la le nye yi. Ale be gbemagba me bie tɔgbi ze wu be, enya be maɖeke me ka fa edu fa, maɖeke me ka nɛ ve o ha. Wobɔ tɛnke. Nyame nye tɔgbu kɔkɔe gblɔe nɛ o. Na nyame nye tɔgbu kɔkɔe gblɔ nya ma nɛ o. Gake nanewo, enya ɖewo yi ke dodom tɔgbi Zewu ŋu hã ta flatse ta fla. Le du ya me hã, enye kɔɖuɖu ne dua. Enye kɔɖuŋu. Kpɔ tɔgbui si egblɔ be ɖeatsɔ nye vi se to ŋunye na dzila kple dukɔ ya. Ebe gblotsu kple sue wònye. Ebe ga nye adzagba kple sika. Enye du ya ƒe alekewɔnu. Yi taɖee. Nyɔ kuku ko ɖe ŋunye le nye sɔhɛa wɔwɔ Danger ma ƒe nya nègblɔ miɔ miawo sɔhɛawo miawoe se danger ɖe kpɔ ŋu ɖe hunyahunya yi ke eke yi ke wofia mawo wodi be yewoga ku ade asi ne sɔhɛwo ke dɔ dzim le du ya me be yewoawɔ sɔhɛwo ke suku dzim. be yewoade yewoade yunivɛsiti le duya me sɔhɛwo ke dzidzim be ɖe amui ano ku me ale be ɖe akpa kple lã vovovowo nadzi etɔ ya nake nu ne duya eduya nakpɔ viɖe yi ke le etɔ ya ƒe afia nɔnɔ me ɖe mie sɔhɛ mawo mie gbɔgblɔm ne tɔgbi satsakɔ kple tɔgbi zewu ezea me be ɖe enough is enough Nye ɖe kuku na wo akpe. Yo akpe e le goea ŋua egblɔ nya ɖe eyi ke me dzi be ma atɔ tsie enumake kple su be ne mi ɖe geɖe mi aɖi ɖa be ma ɖe e tɔgbi yo ke ne kpɔ le afima wo e ko aŋlɔ vi aɖe yi ke ehe eno eŋti yes. nye me kpea o kple nye ŋku o kakea ne nye be ate ŋu aɖo kpe dzi na mi be tɔgbia be yewo ye do ame ma be ne le heawo ɖe ŋti Sie. Eye ye ma vea nye me kpo ma ƒe ɖeke o. Sie. Kea, eye wònye mia sɔhɛwo mie ele tɔgbi gbɔa, e, me, e, e, eƒo abɔta ne tɔgbi be ma aɖo dze kple afi, gake mie lɔ̃ kɔa enumaka me ge ɖe, e, aƒea me afi ke wo edrɔ nya le. Ko ma agblɔ be akpa ma ate ŋu ako mea? Ma ta ko me. E, e, Sie.
Kpesi be ma anye ehemahi le akpa ya. Sie. Ke mia mi ese eme o. Medzi be na si be ɖe.
Mm. Enu kpɔ kple ŋku ɖee. hã, me aɖeke medenɛ dzɔgbe ŋu o. Yahve ŋutɔ trela aɖeke ɖee, metrela fefe vɛ o. Ɖevia efo yi aɖe ŋuti, eŋkɔe nye Yema. Etso Papa Hɔnne ƒe kpɔ dzi afi ma. Lãŋlɔga. Lãŋlɔga. Ènya gɔmese maa? Nu ka ta wòbe ko yia? Se nya, se nya. Meli kplɔe o.
Nu ka ta o koyi ea? Ya me hiã na mi gbe ma gbe o. Ok. Ese gɔmea?
Nu yi ta o koyi ea ɖoɔ, ya me hiã na mi o. Because he who raise the sword will die by the sword. He who raises sword dies by the sword. Yi ta me dze ma gblɔ na wo be, Akpe.
Enya li ma.
Yo, me eda kpe ɖe yia ta, e, e, tɔgbi, e, damadzi enelia. E, me ku megbɔna gege ɖe dzo abe, e, mía fofo ene, e, yi ke nye fiaga, e, megege ɖe fonye Innocent, e, Papa Gobaã dzi. Gakea, mexae dzi be, eyi ke dufakaka edze gɔmaa, e, ɖoɖoa ɖo gale mía si. E, menye ɖoɖo kawo dzi miedi be yewoa azɔ hafi, e, e, ne ƒe, e, dufakaka ya edze gɔme o. Gake mía fo, e, Philip, e, bokɔga ele, e, gbɔnye. Eyi ke maybe ato nanewo me na mí alo ato nanewo dzi na mí hafi míaɖe zɔ ɖe ŋgɔgbe. Ke efonye ahiã le ŋgɔ Albert a yiƒe dzi ne Jamaica tɔgbi le aƒea me ko. Efonye Philip Bukoga nɔviwo eto me do va yi mía age ɖe dzi o. Efo Selassie,
nu yi le ŋua me nye be aŋlɔ woƒe adzɔgbe ɖe xa eɖi fia mía dzi be. Mawu neyra mía fia. Yeah. Ye kplɔ mi tso hogbe. Mm. Míado dzidzɔɣli ako tsi bla agbo. Mawu neyra mía fia ye kplɔ mi tso hogbe. Egba tɔgbi ƒe nya. Eye be mewɔ wɔƒe aɖeke le aŋlɔ me, mewɔ wɔƒe aɖeke le eƒe me. Ke meke nye mía mía tɔgbi alo mía fia yi ke ne kplɔ mi tso hogbe. wohe akpeda wohe gbedoɖa na Mawuga Ra be, Mawu neyra mía fia ma so gbawotsogbɔa me ma, eyae ko hɛ̃ míadze klo na be ɖee edu ya nanyo na mí. Medze eme agblɔ be ɖee edunuwɔƒe ya le mía si ye nye ʋɔnugã, ʋɔnye ʋɔnugã. Vɔ nya ŋtɔe li ye ye wòva ɖo du ya be ŋlɔ kɔ. Ya ye ŋtɔe li du ma ye ŋtɔe li ye ŋtɔe li duɔ. Aƒetɔ bɔkɔ aga me medzi be na aɖe ŋunya me nam kpokploe be Yes. maganɔ a aɖaɖam ku ɖe eŋuti o elabe agɔwo ʋɔm ko mi yɔm ʋu menye ɣi ka ɣi wòva trɔ zu ʋɔn gã o. Me- yi me- yi gbɔ Ekple si megbɔna. eye Yi ne gbɔ na ma megbɔna. akpe ɖe ŋunye ne Yi nye gbɔ- hã yi gbɔ ma ne megbɔna. meyɔ ge a ne ma Ee, magayi yi a gbɔ ma avu megbɔna. dage o ahan. Yi gbɔ ma megbɔna, ese. Ok ok. Ale be ɖe ye wòli duɔ? Amegbetɔ ɖe sia ɖe egba etsa mía mía mía tɔgbuiwo ŋɔli blema. Ne wotso aƒea, ne eɖo dzogoe woame ene na enu ya aƒea kɔ. Edze be nàli aƒea. Ɖo susu be naneke megatso kpɔta ege ɖe aƒeme nu o. Yemeto mɔ nu o kɔ o, wòganɔ dedie o. Ese gɔmea? Naneke meto agbo nu ge ɖe aƒeme ne meto ƒo kɔkɔkɔ kɔ o, nu ma naganɔ dedie o. Ismail ƒe nya li dui aɖe ye ye ƒe nya va e e etso dui ya wo li dui ya afima go dzia ƒe nya ƒe ʋɔnu gã ma ye ƒe nya yi li ga eli kple edu li ɖe ƒe nya ƒe du li le afima ƒe nyawo vɔsamekpli le afima godzi yike ne nye to li ye ƒe la ƒe nya mía tɔgbi gã ƒe nya yike ne yi kɔƒe aƒe ŋtsi la ku kpɔ fima wo ɖi ɖoe nye ma. Enuwo katã megblɔ va yie fia. Numawo nye dzeside yi ke ne fi eɖee fia be le ƒomegã yi ke ne nye tɔgbui ava nya yi ke ne tso tso du ya. Yawo li dzie nye ma. Fi ma ye woƒe fiadɔwo hã le. Enyawo katã vana ƒe me. Wonye xlɔ nyawo kple etɔwo katã. Fɔa godzi ke wogblɔ nɛ le. Afã godzia e e edze abe yewo fiasã ene yi ke nye dekɔnu ƒe ne aŋlɔ va ɖɔ me. Eyi ke ne wo wo wo ƒe nya eƒe ŋkɔ le teƒea ŋu abe yo ŋɔnu gã ene. Ɣeyiɣi aɖewo va yi eyi ke ne mía ame aɖewo míetsɔe be míate tso gbe ɖeka ko a distort historia aɖo kotsi ɖe míaƒe nya toto mea. Gbe ɖeka gama ƒe ble blema yi ke ne ƒe nyanɔwo ƒe nya dɔdrɔwo mele teƒe mea Mia tɔgbui ke ɖe nye agɔ ye yo mia sie be ne manɔ ka dom na ye. Okay. Agɔ ya ka dola wonye. Agɔ agawo vie. Ne egblɔ aka dodoa ame aɖe ɖo mayi ɖevi aɖe ma se gɔme. Ame ɖe ɖo me ga si dzi o. Okay, okay.
Agɔ ɖe agawo vie. Aga aga va we. Okay. Aga ye dze agɔ.
Ye ga ye dze agɔ gblɔ mɔ edze agɔ te nu. Ese gɔma. Ale be le mia tɔgbui agɔ ƒe eh, dekɔnu nyanya le akadodo ma. Ye be nya nyi emia sie. Ase gɔma, eh, neka nya ha beta, nɔviwo nye, be agɔ, ya kegba ƒe mɔ dogo tso. Kegba ƒe ye jɔ re, eh, gemedzrayu me, gemedzra dja tsu kple tse, ye. Eɖia atsu nye ʋe nya, etsɛ nye adedze nya ki. Okay. Ase gɔma. Ta no nye ʋe nya ŋutɔ mia shi no nɔvia be ne va kpe ɖe yinchi yɔ yɔ da yɔ yɔ dɔ ka. Hmm. Yi ke no nye be a a mia amewu nya ro edza anyi. Hmm. Ehlo nya ro dza anyi. Ye nya ta ƒe me dzedze mo. Hmm. Oben no dɔ ka afia fi yo ha. Hmm. Ase gɔma. Okay. Afima wo dɔ ka no agɔku toro gui dza kɔ no. Ese gɔmea? Ɖewo Wonye na- amewo kɔ eh, yi, eh, aka kple tɔmɔ da ɖe mɔme, wowa be tsia me. Akadola metsia tsia me, eh, dzi me sana nɛ. yema enye ŋgɔ ase gɔma kɔ ne yema gɔ ku torogbia le venu nenema kɔ Ok. ke vie be etsia kame ke to hehe lia ke o o mi no ne enye be o rasi ŋu ke vie be e e pin no yi ta yi ko e o bo enu ya e a o va gbogbo bo agɔ ŋu na ba gɔe na ka do ma funa ŋu dzi le ʋanya ƒe ʋɔnu gã Ye megbea yeva tso ŋkɔ ma va corrupte va wo nu. Gake ne wonye be eŋe mia si agɔ kpe ɖe woakpe ɖe ŋuti yewoawɔ yewoƒe fia dɔ le afima godzi ye wòagɔ la aka do ma, mefia be teƒea trɔ zu tɔwo ɖe. Ese gɔmea? Afima hã be agɔ ʋɔnu. Ese gɔmea? Agɔ ye nɔ kɔ dɔm le enu ya ƒe nya gbɔ. Ɛhɛ ɛhɛ abe aleke tɔgbui Dawãdzi egblɔe ne. Ta ame ɖe ɖa le nye yi. Ita aga va wo e e e tugbɔ be agɔ efofo nya aga yi ke ne ma tsɔ ga ve eva la ga ve dzi kpɔ etso me yi ɖe bomi go kplo tɔ tɔ wa. Me fia be teƒea trɔ zu etɔ wo. Ne nane nye tɔ wo edze be dzesi da ɖe nane wo ŋtsi no. Elabe mía togbuiwo ƒle anyigba, mía mamewo ƒle anyigba. Wo tso etsi ɖe dzi teti wo nye na dzesi de. Etsɔ ne nya ɖe tsɔ ɖe ŋu nata ƒo nua tui alo nata kɔe nayɔ ŋu aƒɔ kae. Èse gɔmea? Yi ta ʋe nyaa ƒe nuwo katã nu le nuwo katã mi gblɔ be ye le teƒe ma ʋe nyae ŋuti ye wole. Ame aɖeke mete this week go me dze ma va miaƒe program nia outline na gbɔ o. Ok.
Ta vivile fia eʋɔnu gae mi yɔ gee. Ʋe nya ʋɔnu gã.
Tɔgbi gã tutɔ ʋe nya ƒe ʋɔnu gã ye teƒea ŋgɔ. Mekpɔ be wo etutu agɔwo ʋɔnua Menya ƒe ʋɔnu gã ye woŋlɔ ɖe edzi o, woatutui ye wokplɔ amewo yi ɖe ʋɔnui.
Ese gɔmea? Ame yiwo tutuia, woyi ge ʋɔnui ema Fofonye Papa gblɔ. Wokplɔ wo yi ʋɔnui ɖe. Ese gɔmea? Enya le policiwo gbɔ. Ese li, mete wɔ go o. Efo Selasi, ye mí ke du fã vɔ ɖee. Meli kpli wò Fofonye. Mí ye vɔsasã wɔ ge.
Ese gɔmea?
Ale be ne mí wɔ míaƒe vɔsasã vɔ, mí aƒe kplɔ ge aɖe dɔ. Emese ma? Ale be ne mí ɖe dɔ vɔ, ƒe dzinu ashiekɛlia yike nye September, ʋu se dede va va ge tome. Ne ʋu se dede va tome vɔ, ne mí ge ɖe ƒe dzinu ewo ma yike nye October, enu geɖe, ɖoɖo geɖe va va ge etome yike social activities wo va va ge yike. eŋuƒoƒowo nanɔ tome, aboƒoƒowo nanɔ tome kple enu vovovowo yi ke ne nye esɔhɛawo kple edua katã ƒe ƒuƒoƒo. Míawɔ wɔnawo wòanya kpɔ, aɖe modzaka kple nɔviawo ne ɖu. Ale be ƒuta ye nye be, mí katã míenya be. Kɔsia gbãtɔ le ƒe dzinu kea me yi ke nenye November ye nye ogbetsotso zã ƒe arɔ me. Yi ta ema megblɔ do ŋgɔ be wɔna aɖewo li míegakpɔ teƒe kpɔ o. Evava ge eto me yi nye Food Bazaar míewɔ ge. Eƒe ya me ƒe Mama Ho Mama Ho Gbe Beauty Pageant míewɔ na mi face lift na gee wɔ nya kpɔ adza tsɔ yi ke amewo na tso gbeta ava nunana tɔxɛwo na nɔ ŋu yi ke wɔ adze du. Ekpɔ toto wɔna yi ke ne mi wɔ na aɖo egli me toto ƒe wɔna yi ke ne mi wɔ na eya ƒe yame tɔ eya ele dzi o le dzi yi ta afi azã ŋtɔ. Kpɔtotu ya me le November ya yi ke ne ƒe enya gblɔm mele. Mm. Hafi míaɖo afima godzia, eh, 26, 26 October yi ke nye ƒe dzinuwo wulia ƒe eh, ŋkeke bla vɔ da gbea, míeŋgbi do ge gbamagba yawo ɖa gbe. Míeŋgbi do ge ŋgbidodoɔ enye le tɔgbi gã ʋenya ƒe ʋɔnu gã le aŋlɔ gã le arɔ me. Ale be Eye Mama gblɔ be ne míedo ŋugbea vɔ eyi ge dzi kple foot bazaar kple activity alo wɔna kpɔtɔewo. Ta na si nyaselawo na sia wɔna yewo katã le Hogbetsotso zã kple eƒe kɔnuwo ŋutia ye nye ma. Akpe Fonye Philip Bokɔga, míaƒe nyaselawo, abe aleke wò eléname dze ɖom kple Professor Tɔgbi Damadjie Nelia tso aŋlɔga Aƒetɔ bubutɔ Innocent Papa Goba

Woɖuna le aŋlɔ duviwo ma, ɔtso duvi ɖeka ɖu le ma. Okay. Nye mi ni ho ha aŋlɔ lo pilo atia vilo aro ho vilo aha fumo do ma tore. Akpe. E roro nye ma. Be kwa minti via do kwe kpɔtɔ ɖe mia ŋgɔ. Gaka mie ese gɔme be edufa kaka ya ege ɖe tome ho ye vɔ sasa edzi va ge aƒe kpɔkplɔ edɔ ɖeɖe. Edzi va ge eŋu se dede kplɔ ge ɖo ye October mea yi ke nye ƒe dzi ŋue woa ma be social activities aɖo dzi yi ge kple mubua ɖo Wo katã wo edzi ge. Eyi gblɔ mí la, food bazaar yi ke nye mía de ƒe nuɖuɖua woa, wo ekɔ ga ɖɔ tse. Ame geɖewo wa ale ŋku ɖe xe ya wo katã ŋu heye me nya wa eŋu hã na nyee. Mama hogbe ƒe tugbefia tsatsa ƒe ɖoɖoawo hã wo le tome. Glime toto alo kpɔ toto ƒe kɔnua yi ke ame yiwo ke le gbɔnye fia wo de dzesi be mega dzi vam o, wo be dzi va ge le ƒe ya me tɔ godogodo. Hafi October ƒe ŋkeke ewoa gbea, ŋugbidodo ma yi hã ava dzi. Mini hogbe yi hã le tome gom. Ko ame agblɔ be enu geɖee ebɔ ɖe ŋu, gake hafi mage ɖe fonye papa dzi ɖe, mía fobokɔga le eyawo katã mea, meɖe kuku tsi aku. Míate ŋu akpe efiahawo le ɖoɖoeawo katã ŋu elabe míena míenya be Enu me sɔsɔm ɖe dzi o ye fifia yewo sɔ hea o yewo dzi be yewo age ɖe akpam alo ma kui ne tɔgbi gã. Kui ne tɔgbi gã. Ah ok ok ke wo nya ta ƒo nya. Ɖɔ ne ne tɔgbi ya gbɔnɔ va. Ela be me dzi be tɔgbi ne ƒo nya ta. Gaƒo via ɖe le mia si ɖe. Be ne fɔ te ne fɔ te mi mi ni yɔm ɖe. Ok tɔgbi me kuma age ɖe dzi o. Edo ayi ko sɔ ayi ko na mi bu fɔ la. Enya vevi aɖe wòle be míagblɔ enye be mía tɔgbi eze ŋuwo ƒe ka dzi. Egblɔ nya aɖewo gake megblɔ nyawo katã o. Míedi be dua nasi abe ale ŋgɔgbetɔwo gblɔe ene be ɖee. Le nyateƒe me ɖe, mía tɔgbi Ezewua enya be tɔgbigã alo dutɔ tɔgbigã ƒe nya de injunction ɖe teƒea dzi. Ee, nu vevietɔ le bɔ wɔe nye be wòato nyateƒe ne dua tso gbadzi be nyateƒee wode injunction ɖe teƒea dzi Ye wo se ve ye ha ƒe agbalẽ. Wo se ve tɔgbi. Zewu. Ok, mi ke nye dufia na ŋlɔ ga. Eye tɔgbi sugbɔ ha wo se ve ne ye ŋutɔ mekɔe ha wo gbɔ na kpla ge ɖe ʋɔ dzi ne. Ta ne yi nu ƒo ge ɖe me ga wɔe abe ɖe mia woe dzidzim be mia insighte sɔhɛwo ɖe dua ŋu ene o. Ne to nya teƒe be fima ese kplɔm. Mele be ame aɖeke na ga ɖɔ fɔe. Be ye du fa ka ge o, ye yi kɔnu aɖe wɔ ge o, elabena ama yi kɔ, edze se ne dua. Elabe ƒe ya ƒe nu wònye tɔgbuigã alo dutɔ tɔgbuigã ƒe ya ƒe teƒee. Woderi ta ne ɖe eme ne dua be wose ve ye hã, ne dua nase gɔme. Meɖe ko eye yo sɛvɛa ele nyanyi na wa?
Ee, elabe nyi tsɔ blaɖagbee me yi afi yi tame dzi be kɔpia le ashi wɔ yi ke eye yo sɛvɛa elabe tame o ƒo ŋua enye blaɖagbe ma.
Ok. Ye yi ke míedze fiaɖoɖowo gɔme nusianu gɔmea, ele be dua nakpɔe anya ta ŋutifafa mɔe nye nye eye míaƒe fiaɖoɖowo do ʋiʋli. Wowu nu geɖe be yewoana be masɔmasɔ nava dua me, gake míeʋli kpli wo, míewu naneke yi ke fia be míenye ame zãgãwo alo dugbalãwo o. Ta ele be dua nakpɔ nu ma ade dzesi míaƒe sɔhɛwo eye ne eyra ʋɔnuga ɖewo yi be yewoana be ŋutifafa nava. Ezu míaƒe justice system a exɔ ɣeyiɣi hafi wɔ dɔ. Ke woƒe afi ma nɔnɔ yi ke wɔe woane kakla amewo be yewo de injunction ɖe teƒe ma dzi. Mele be ame aɖeke na. Ao, ekɔ nu aɖeke afi ma yi te mía viwo li be yewoakplɔ te ta teƒea. Menye ɖoɖoyame aɖeke ƒo ge o. Azɔtɔ, míaƒe recon, medzi be mana dua nasi be míaƒe reconciliation committee aɖee. Reconciliation committee le mía si ɖe ega dɔ wɔm va se ɖe fifi. Menye ɖoto, ɖoto te dɔwɔna o. Ta dɔwɔna ma edzi yim nenye be fifia efia mi katã míeƒo eƒu alo so nua hã míegbɔ ɖa ƒe nu sɔ ge mi katã míadɔ lɔ sɔgbe ɖe azã ŋu aɖu ta matso nya ma ƒo tekpee ko be edzi ne nɔme sia me ƒo Okay. Yo, eh, miaƒe nyaselawo eh, eso mi ŋutse me, maseke ɖe mia ŋgɔ. Yi ke ɖe mí ɖoɖo wɔm kpɔ be ame aɖewo abe yewoa ako tsɔkpui aɖe akpui hafi gake abe eya meva de mía dzi o ta. Fonye papa kpakple le fonye bɔkɔga leke anu bɔbɔe abe maɖo ame ɖeka. Ok, mía xɔ ame ɖeka va ɖo.

Ekpɔ be nu ye dzɔdzɔ me ye ame geɖe fu be ke ɖe wogbɔna Awɔmefia xɔ ge le Awɔmefia si. Ɖo Awɔmefia le zi dzi kpliŋiɖi. Naneke meku ɖe eŋu o, aɖe le yewo zi dzi. Gake nanewo gadzɔdzɔm. Ne míeyi Biblia me la, nu geɖe me ɖe ge na mi. Nanewo, there's inherent Biblia me la, ele inherent, ele ŋua te ye be ame aɖewo va Awɔmefia ƒe power zãm kɔkɔ nu gbegblẽwo mee. Nu mawɔ ele be míaɖɔe ɖo.

Good Alo evening. nɔvi dze le ka dzi? Eh, do dzi tsɔ ŋlɔ ga. Eh, míaƒe nyaselawo ma gbagba ɖe sia ɖe dzem be ma atse ka kple ame ɖeka va ɖo koa. Eh, eh, eyia eyi dɔ ho. Mɛku ŋkɔ o, fi ke ne mia em tsoe. Do dzi tsɔ ŋlɔ ga.
No dzi mɛku na awui na ŋkpɔ kpli ko vɔ hã be eju be mele mu.
Egba nui me dzi be ma gbɔ ko nye be eh, xevi aɖe ŋkɔe nye Sankɔfa.

Eko ŋkɔ o. Fi ke ne mia ŋu tsoe. Exɔ ƒe ko ɖeka dzi tso task corner. Ok, task corner, ok.
To kuku ɖeɖe me ɖe. Mm. Nye nye gbedasi koe nye be mía me fiagawo na wò ɖeka.

Ya, meɖe kuku eh, meɖe kuku medzi be mabie miaƒe fiaŋti mewo ke nɔ gbɔ fima aɖe ŋua me na mi be woke du fã va yi xo. Ɖe ku me biebie medzi mabie nye be eyi ke woɖo du fã kaka ge ɖe wona edu fia nya ye ke le agɔwo ƒo ŋɔ du ya. Meɖe ku eh, eh, akpa ya woɖe me, woɖe me na mi be yewo nawo eh, agbalẽ kple etɔwo. Eye hã yewowɔ ɖe ɖoɖo ɖe sia ɖe kple su be woava, gake womete ŋu age ɖe yewo dzi o, elabe ɣeyiɣia meva de wo dzi o. Nɔvi bubu le afia? Halo? Halo? Mɛ ku nɔvi ke le ka dzi? Mɛ ku nye ku nya tsu tso ke keta.

Nenye be tu teƒe mesɔ avu memlɔ nɛ ya ŋu yi mekpɔ la akpa avea katã enye be adakaka le enuwo me. Nenye be wode ŋtsɛnsi ɖe teƒe aɖe dzi ɖe, wohiã be amehawo na wode ŋtsɔtsi ɖe, wogayi afima godzi a? Mele be sesẽ ko woayia. Kano ya me ne dra eo ve jɔ ɖe me kawo he dra kɔ ve. Yo mie yo mie ese wo akpa ji ha ha ha le kene gble kɔ mie e e e ese ho a wo e tsɔ kpe ya e mle ku nɔvi ke ya la fi ya ma xɔ mɔ me tɔ mle ku ŋkɔ wo.
Amedzrovi, amedzrovi hã tsɔ nya nyui. Meka.
Amedzrovi, amedzrovi hã tsɔ nya nyui. Ah, ok, amedzrovi tsɔ anya nyui. Uh, eh, míase ŋkɔ wò sia. Mada akpɔ na fonyo ke le gbɔ. Wɔna menye wɔna gbegblẽ aɖeke. Tɔgbui gã ʋenya ƒe vava menye wɔna gbegblẽ aɖeke nye o. Eƒe hmm. tɔgbui kɔ wò ɖeka ko vafana nu dzɔ. Dzɔ mena mi ko dzi mi le.

Ŋkɔ nye nye Justice Amuzu. Mali kple o. Eh, bade, eh, bade kuku ɖe. Mm. Eh, to taflatse dodo me le fia, efia gbla me nɔlawo gbɔ ɖe. Medzi be mabie biabia ɖe be efia ve ɖe ru nɔ zi ɖeka dzia?
Le akpa ya, ne bia biabia ma, ma aɖo ŋu no be ŋkɔ yi dam wo ɖe le tɔgbi ʋenya dzi enye dutɔ tɔgbi gã ʋenya. Ale be awome fia le vovo yi ke nye awome fia yi ke aŋlɔ dukɔ kplɔm. Tɔgbi gã ʋenya yi nye dutɔ yi ke wo ede dzesi ta meko me ɖe vɔ zi vovo hã wo nye menye be wɔme eve le zi ɖeka dzi o. Ta ma ako hama nu le akpa ya. Nɔvi ke aƒo ta nam le efia ƒe akpa dzi ya. Ame ɖe ku ŋkɔ fike ne mia ŋtsoe. Maya ko eku Mike Samarɔ tso we dzidzɔ. Ok, ewe tɔ wo fɔ nyui. Mɛɖe kui wo fɔ nyui. Akpe.
Eh, nya biabia ɖe kuma dzi be ma bia. Ɖe eh, tɔgbi nyo le gbɔ fi ma be ŋmɛ ɖe ɖe ta. Mm. Edze eto ɖoɖo tso gɔme dze dza ke va se ɖe fifie. Ne eh, enyi, enyi kple aro tsiglinyi kple tsiglinyi okɔ dama anyigba ekpe na fu. ta nyewo dumeviwo hã ne nyiwo dzi ma ne ŋusɔsɔ meli o nyewo yi fu kpe ge biabia yi medzi be ma bia yi koe nye be e afiɔ ru gbe zã me ka ɖedzi be wo ka du fa ye ya tɔgbi du e du tɔ me nɔ nyi mo ru ye fi wo kena du fa vɔ be hlɔn nɔ na nyi wo ƒo na ta kɔ fi wo kena du fa ye biabia yi me biabia mi nye be ko ke xe ɖe yi ko mɔ ga ƒoƒoƒo abe tɔgbi srɛ nɔ na ŋgɔ na wo nye tɔgbi du tɔ. Enɔna eme, wokana du faa. Ŋkedzɔ fi mu ga ƒoƒo ƒu awui emegbe ɖe. Fonye, e, wo eɖe xe ya me do ŋgɔ, e, be yewo ne kpekpe wo do ŋgɔ va yi, e, ko le akpa ma, e, ma aɖe me wo ŋutɔwo gble, e, yewo egblɔ hã, edo lɔ ɖe me be ma me sia me nɔ eŋu afi ezã tsi edza na wo. Gake yewo ena, e, kpekpe, e, do ŋgɔe. Vɔ xe yawo katã Eoh ho ƒe akpa dzi ma, eme ɖe mie nu teƒa ya ehe le ŋku ɖe ŋu o, gakea woƒe numeɖeɖe ye nye akpa ya. Ko woa aƒo nya ta na mi, exɔ mia akɔkɔ aƒo egbe tɔ ɖe go eyi me ke wo so minti ɖeka ku ga ashieke kple afã na aƒo eyi me ke wo ele mi da ɖe xɔ via me tso ga ɖe kple afã ŋu ga ƒoƒo ame eve tututu ya eye mie nu kpɔli xɔ me. Eh, kwa, eh, eh, fonye bokɔ ga, mreko minti fa. Ok, akpa, eh, nu yele ŋɔ nye be ɖe, nya hmm. ɖeka wɔ ƒe nya gblɔ mi le. Ok. Ne mi atu duya ɖo. Ne ɖe mele nene mɔ, eh, ne ɖe me nye ʋe nya nye duya tɔ, me ese hle ge ne duya, akɔni duya le. Ese yiwo ke ne wohle wodome tɔ ɖe nye be, me ga, nyɔnu kple nyɔnu me ga ɖe wonɔ ni yo. Le dekɔnu me, ma dekɔnu me wonɔ. Ase gɔmee, Mègaxo nɔviwò srɔ̃ o. Ɖe dekɔnu me wonɔ? Míaƒe tɔgbuiʋenya ƒe sesawo dometɔ aɖewoe nye ya. Anya egɔmesese maa? Be, Mègadzi vi hã nàga ade gbɔ alo nàɖii o. Mègaɖe wò dɔme vi o. Tɔgbuiʋenya ƒe se aɖewoe nye yewo. Ao, tɔgbuiʋenya ƒe se ke yewo ke ne wòxlẽ kɔ ɖo ekɔ li du ya alea, eyi ke ne wòva ɖo nu ya, edu ya, egɔme anyi Ye wòlé anyigba ya ɖo du ya gɔme yio be ŋlɔ kɔ ese yawoe wòxlẽ ese gɔma hena edua katã na eƒe dua katã be mianɔ edzi yio amenye ya. Zua de agbo taɖoa woe ke ne nɔ fiakuku ɖe ŋua wo ŋutɔwo nɔ anyi ɖe agɔwo ƒe nu afima godzi ye ke ne tavi tavi ƒe towo va ye ŋutɔwo gblɔ nya yio katã be ʋe nya ye li du ya ye wòxlẽ ese fia ale wònɔ.

Trɔtrɔ ma ye mía lead girl mía teŋu aɖu ho gbɔ ya ɖe mía trɔ asi le ho gbe parka ŋu
aŋlɔ dukɔ ya kata kɔ ne yi ɖe ɖa gbe mate akpɔ nuyi wowɔ le afima wo dzi ɖa ku nyɔ mía nɔ za ɖum edze azã kɔ wo ɖu ku kɔ tu esukukua esuku bliboa le ɖa gbe mate fiko yi ɖe yi va kpɔe.

akpe. Edu faya koe wokee ka kɔ. Proseso kata fɔlu ga mia mie dze mia no me. Eye Yale mɔ mie me ne mie dua. mie xɔ wo da ɖe Nusiamɔsɛ afia. nusiamɔ ɖo kɔkɔ ka be djinn me ne ri egbe aɖeke be ga ha baba ke via la nu. Ye awɔ me fia ya yi protect me tɔgbi ga ƒe nya le. Ele bɔ nya. Me nya tso za ya me. Za ga ya dji be tɔgbi ga ƒe nya ɖo va na awɔ me fia be djidji nɔnɔ me djidji. Yikɔ plan nu le edua me na nuwo dji ye gbɔgblɔ bo.

yome medakpe eye o megbɔna miakpɔ be akpɔ be leke yakpɔ me la gake eh, tɔgbi eh, damadzi enelia eh, tso aŋlɔga profesa wònye eh, mage ɖe dzi miakpɔ be leke gake Albert enya ɖe ɖoga le asi o abe sɔhɛ ena elabe wòdzi be yevo hafi me na ne nu tsi egbɔ le nyawo nyateƒe ma hmm. nenema ko meƒɔ nui ma Ese gɔmea? Ee, nyaselawo no si be nenema ko meƒoa nue ma. Eya ɖeko mebe wòdzi ne faa. I am a sensitive talker. Ale be medzi be mana dua nanya be míawo míawɔ ɖekawɔwɔ, ŋgɔgbeyiyi kple ŋutifafa yi dzi me míawo míele abe sɔhɛwo ene yi te míele sɔhɛwo ŋgɔ atsi ɖom ne ŋua be míakpɔ ta ne Taɖodzi nyui ahlo ta. Mawu neyra mia fia.
Akpe exɔme nye Aƒetɔ Albert Hielengɔ. Akpe akpe be mie ɖe eya kata mi. Eh tɔgbi eh me kɔ aƒo nya ta na mi kɔa eh yi aha ele mi dɔn. Eyo mi da akpe na mi. Ava le mi xɔ mi re aƒa ma ne mi da akpe ne dua ha. Kple dome viwo kata. Enyia katã koe ma ŋgɔgbetɔwo gblɔ. Ɖeka o, yi ko dzi mi katã miele kple ŋgɔgbeyiyi. Ale be miwo mieva be miado vɔvɔ̃ dzi ɖe dumevi aɖeke o, ke boŋ ale yi ko mi katã miasɔ ɖe do ŋɔkplɔ ŋu de ŋgɔgbea. Dumeviwo nakpɔ dzidzedzea, yi ko dzi miele. Ta wɔmedzinanowo ƒo nu sia nu nyonyo ge.
Yo, akpe eh, bene eɖe ya me. Míaƒe nyaselawo eh, meɖo dze kple Professor Tɔgbe Damadzi enelia tso aŋlɔ ga nenema ke nye eh, bubutɔ Innocent Papagoba eh, tso dzelokɔƒe eh, keta kple Philip eh, Bokɔga eh, yi hã ele aƒea me hekpe ɖe ahiãleŋgɔ Albert ŋu E, fonye ɖeka le aƒea me gake ya gbe be yeme ye eɖokui ŋu ɖe ge ha ɖe ke o. E, kɔa nenemae edze ɖoɖoa va yi ema meda akpe na nye dɔwɔhatsi e, Batman e, be e, kpe ɖe ŋunye le mɔɖaŋudɔ ƒe e, akpa dzi hã ŋu. Nya hafia,
yae kplɔ mi tso hogbe.